Sen kim? Nireden? Solar. Mardan. Çö, düýe çal başyňy aýladymy? Ýok. Sen kim? Nireden? Indi menem Marydan. Toý haçan? Belli däl. Belli däl. Toýam haýp üçinmi? Hawa diýeýinmi? Ýok, haýp üçin däl. Hakyky. Hakyky toý. Nesip bolsa. Solo bilen. Näme diýdiň täzeden? Toýam haýp üçin. Ýok haýp üçin däl hakyky. Hakyky. Be. Bolýa. Başga oglan tapmadyňmy? Näme üçin başga oglan tapmaly? No hype güçlürak oglan. Hype üçin edilenok bu zatlar. Hakykat ýöne adamlar hype ýalydyr öýtýär. Hakykat hype boldy ýöne. Öz özi hype boldy edeýin diýip edeýin diýip edilenok o zatlar. Edeýin diýip edibem bolmaýar. Ýa sen düýe çaga bir zatlar goşdyňmy? Estagfuralla. Hiç zat. Goşaň ýokmy? Bolýa. Nirde nädip tanyşdyňyz? Biz bir ýarym ýyl mundan öň tanyşdyk. Tiktokda. Owak men kän tiktoga zada giremokdym tak prosta bir iki wideo sypdyrýadym. Sen islama ýazdyňmy? Ýok, ol maňa ýazdy. Näme diýip ýazdy? Aý, diňe kommentariýama ýazdy. Zdrastie, direkt, direkt, direkt. Menem okey diýip direkt aldym onnoň salam sagbol. Eýle, beýle soň tiktok düşüp başladyk. Ondan soň gürleşip başladyk. Toý güni bellimi? Toý aýy belli, güni belli däl. Mende telegram kanal bar. Şo ýerde üç sany çakylyk daway rozygryş edeli. Şertlerini özüň aýt. Orsça aýdaýda düşünmedim.

Yslamdan gelen iň bet sowgat. Aslynda men üçin iň bet sowgat emosiýa, ýöne eşi materialnyý alaňda sagat. Sagat? Roleksmi? Original burg, bulgari. Şu eliňdekimi? Näçe model? Sekret. Model näme? Kamera görkezen. Kommentariýada ýazyp geçiňler näçem oturýar. Geýen brendiwi en eşikleriň originalmy? Ýok original däl. To ýest kontentiň ýaly da. Kontenti bile bar giren dälmi? Ýok. Neme? Kontentim ýaly däl. Kontentim original. Eşiklerim original däl. Sen pikiriňçe, adamlar näme üçin seni yzarlaýar?

Ýüz man, ýüz elli man. Düýe çal biznesi kimiň ideýasy? Düýe çal biznes öz ideýam. Düýe çal uje paçti sekiz-dokuz aý bäri planda bar i üç aý bärem ýöretip ýörün. Indi nesip bolsa ýene täze önüm bar, gowy önüm. Enşalla düýe çalyň gapdalynda. Gowy düýe çal şu wagt Gowy ýöräp dur. Aşgabatda-da ýüzde segsen prosent magazinlerde, kafelerde bizdiň düýeçarymyz bar. Nädip keleňe geldi? Men öz gowy görýän zatlarymy etýän. Şunam düýeçaram gowy görýärdim Aşgabatda. Nirä magazinler barsaň düýeçar ýok. Yz soň ýörite öz obama gitdim. O taýdanam diýdim, Aý, dawa, hemme ýerde bolsun, men ýaly gowy görýän, gowy görüp tapmaýanlar bardyr diýdim. Ýe, şu wagt ýene öz gowy görýän bir içilýän zadym bar, suwum. Onnoň şonam nesip bolsa, şu wagt şolam magazinlerde ýok. Inşallah şolam magazinlerde özüm bolar ýaly etjek. Onnoň olam gowy şun ýarak ýörer. Düýeçaram gowy göredi inşallah. Onam bir sola bilen bir haýyş olam ýörer. Toýy düýe çal satmak üçin edýäňizda? Ýo, düýe çaryna ne? Düýe çary wapşe kellä degelenokdy. Bu öz-öz ha düýe çary neme bolup gitdi. Wap muny pul berip muny ýaly rek pul puluna-da muny ýaly reklama etdirip bolmaýar bilýäňmi? Muny nirä barsaň şu wagt üç wideoň biri diňe düýe çar. Eý, Hudaý tarapyn bolaýmasa bu zat. Nädip wapşe keleňe geldi şu çal satmaga? Çar satmak düşe öňden biznes biznes edesim gelip durdy şu şu diýdim aýagy magazinlerde ýokdy gitdim başladym indi wideo çekip başladym bulam ýöredi goýan wideom ýöreýä adamlar gowy görýä gyzyklanýa şeýdibem ýöräp gitdi içenlerem gowy görüp ýene aldy şoň üçin ata häzir näçe wideoň nämäň ýörände-de zadyň gowy bolmasa ýöremeýä dogrumy bir gezek içer ikinji gezek içmez ýöne Şowur kafe, şowur magazinler her iki günüň ýa günlük alyp dur. Znaçit gowy gördüler. Gowy. Gowy däl bolsa durardy bu bada. Gününe näçe litr satýaň? Güne bir, bir ýarym ton. Aý bir ton iki ýüz elli, iki ton aralyk ortaça. Bir ýarym ton diýip alar. Düýeleri özüň sagýaňmy? Ýa-da. Wagtym ýok özüm sagyp. Solam? Solam. Ýene näli işler bilen meşgullanýaň? Ýene nähili reklama alýas. Efir edýädim indi efir aýdamok. Näme üçin? Aýsogala rugsat berenok efir etme diýdi. Başga işler et diýdi. Efir edýäň ol adamlar erbet zatlar pikir edýär. Efirdaky zatlar çyndyr öýdýär. Şu wagt kinodaky zatlar çyn däl. Efirem şonda kino ýarakda. Şoň üçin hem adamlar maňa garşy erbet pikirde bolan gowy görüp fanatlar kän efirde ine men öňüme geçen ýok şu wagta çenli üç ýyl dört ýyl bäri menden köp görlenem ýok türkmenistanda hudaýa şükür türkmenleň arasynda gowy waled edip paddeşka edýänlerem az sponsirowat edýänlerem az efirime ýöne şo derejedede garşydaş adamlaram bar. Onuň lutçy men özüme duşman gazanmaýyn efirden aýrylyp yz şun ýaly reklama düýe çal inşallah ýaňy aýtdym täze biznes şo zatlar edenim gowy diýip ondan efirden ýuwaşjyklaryn aýrylyp aýryldym galanam maňlaý Şo efirlere çykan wagtyň. Şo döwürler. Özüňe efir karoly diýip bileňmi? Efir karoly diýip millet diýýä. Özüme diýýän göwnüm ýetýä. Indi şuwagt düýeçar etdim. Düýeçaryň karolym diýseň bolýa. Men ýaly Türkmenistanda köp düýeçar. Beýtip reklama edip munýalak düýeçary tanadanam ýokdur. Efirem şeýle efirdede men baran işimde şony ýaly ýazyr. Ýene men saňa şuga garantisini berýän täze önüm öndürjek diýdima. Men şo önümdede özümiň nomra deýin boljagyny bilýän. Maňa häzir şul wilkany berip islam şu wilkany sat şuň üstünde dur diý men şundada nomra deýin boljagyny bilýän. Näme iş edeýin uly söze toba. Men sä dakonca şo kelläme hedef goýdummy şony etmeli. Şon ýaly minenýam. Ýetişegime-de göwnüm ýetýär enşalla. Indi düýe çal boldumy, efirde boldukmy, indi efirim aýryl-a şu wagt, özüň ýöne pikir edip gör. Indi diňe wideo zat goýasy. Indi wideolar nähili, ýöne-de boý bloger bilen prosmotr, istatistika deňäp göräýer. Üç wideoň biri men, ýa biz. I, enşalla täze suw çykar häzir täze önüm bir aýyň dowamynda, onnoň onam görersiň özüňem. Şonýaly kelläňe goýan hedefleňi başarmaly, ol şans diýip biler köp kişi. E, maňlaý, näet? Türkleriň bir sözi bar-a, Näme-de gaýrat aşykdyr diýýär, Allah-da gaýrat aşykdyr diýýärmi? Ýa maňlaý-da, e, şonuň ýaly sen ylgasaň, bolýar. Bizem ylgaýas. Şu aýdyşym ýaly Telegram kanal bar. Eksklýuziwnyý sandyk. Onda? Diňe eksklýuziwnyý kontent şu ýerde bar. Şu ýerde şu aýtmadyk suwuň barada biraz maglumat ber. Diňe şu ýerde paýlaşýas. Seň Telegram kanalyňda şu suw barada aýtmalymy? Ýagny düşünmedim. Şu wagt äzir aýdaňoga. Hawa, nämedigini. Obşi. Hawa, önümiň, täze önümiň nämedigini. Hawa, şo önümiň adyny, nälet suwlugyny şony aýdyp geç, ony telegram kanala ýükleýäs. Düzünde-de edilşinler tamam bir zatdyr, siz aşagyna frukt düri magazinlerde boljak şekilde tagamy wapşe başgaça gaty gowy sup. Sen zdarow obraz jizni karoçe da. Orsça bilem o näme diýýär. Näle bolýar terjime edip berel. Sen sagdyn durmuşy gowy görýäňda karoçe. Hawa sagdyn durmuş düýe çala mine köp kişini şu wagt gadymy suwlardan aýryp düýe çal çeýdi. Ýonymyzam şon ýaly la damaşy. Upakowkalary köp pikirlendiňmi? Upakowkalarymy? Ýok, iň aňsat zat upakowka. Esasy içi gowy bolsun, daşy näme? Içiň gowy, adamam şonýa, daşyň nä? Daşyňam normalnyý, daşam. Esasy içi. Sygyram satýaňmy? Hü. Soň näme satýaň? Sygyram satýan, maşynam satýan. Satylýan zatlar-da satýan. Wajyp soraglara geçäs. Milena oýunjakmy? Milena oýunjakmy? Biraz pikirlen, äz dur, gaýt gelýäs. Bolşoý oýunjakmy? Pikirlenjekmi sen hem? Azyk aýt geles. Leýla priçem bu Leýna diýýäniň bloger dälmi instagrammy. Hawa. Priçem Eý sen meni uruşdyrjak bolýaň öýdýän. Oýunjak däldir koneşşa. Ýok prosta sorakda. Meň üçinem oýunjak däl. Sen üçin. Ancakda adam Top bir oglana gelişmän häsiýet. El galdyrmak. Islamda ýenem näl häsiýetleri gowy göreň ýok? Ýok, islamda o häsiýet ýok. Kimde bar? Bilemok ýöne umuman halamok şo häsiýeti.

Aý men toýum bara ýeke ýeke jaň etjek gel. Nu instagramda gürlejek ýa tiktokda gürlejek adamlar şu çystada şu çystada toýumdyr kim boş bolsa gelsin işiňiz bolsada arkaýyn ediň on ýaly ýörite meň toýum üçin wagt aýryp çykdaýjy edip eşik alyp gelmez nu öz wagtlary bolsa gelsin nu kafe gelen ýaly gelsin çöregini iýsin. Näçe milyon? Ýa Türkmenistanyň halky gelýär diýen beýdip tiktokda paýlaşsa. Ýok ol bloger zatlaryny tanadýanlar diýip aýdarys häzir abisli adamlar geldi. Şoň Ahrana bolýamy gapyda. Может bolup biler. Pikirlenmedim inte o zatlar dogrymy aýtsam. Face kontrol. Bolup biler kanes. Haýsy blogerler geçmeýär şo wagt. Men erbet blogerm ýok hemmesi bilenem gowy hemmesi gelsin men hiç kim bilenem men prostoý adam. Şo hem gelsinmi. Gelibersin näme gelmez. Nähili tans oýnanda oglanlar dälireýär? Bilemok. Opredelýonnyý bir tansymyň stili ýok. Her gezek üýtgeýär. Her gezegem adamlaň göwnüne ýaraýar. Ýaş wagtyň tansa gatnaýadyňmy? Tansa-da gatnaýardym, öýde özümem düzýärdim. Kiçilikden gelýän zat. A kružoga gatnaýardyňmy? Ýok, breýk-tansa gatnaýardym. Indi islamdan başga başga blogerler nädip prosmotr almaly? Ony pikirlendiňmi? Kontent döretmeli. Adamlara ýarajak zat, adamlaň interesini almaly. Lýuboý blogerem galyp bilýä. Kontende görä-de. Kontent wow bolmaly, adamlara şol ýaramaly hökman. Haýsy blogeri Solat tanymal etdi diýip bileň? Men tanadanym. Hawa. Meni kim tanatdy? Men Sen Solaýa? Men diňe özüm tanatdym. Başga hiç kimi tanadyňok? Ýok. It uje blogerler biri-birine kömek etýär. Ete kömek etmek bile kalap düşýärler. Ýok, kömek etýär. Imенно kalap, kalap düzýärler we şo kalap bilen iki blogeram bile galýar. Hiç kim biri-birini galdyrmak diýlen zat ýok. Biri-birini galdyrsa, meselem, şol adamdan gitse, bul adam pese gaçýar bolýar. No, halk gowy görýärmi, znaçit, ete uje kontendiň ýaraýar. Näme üçin we haçan tiktoga başladyň? Eý men aslynda iki müň on dokuzda başladym. Iki müň on dokuzda samsyk sumsyk wideo düşýädim. Tipa selfi. Aslynda geçen ýylyň maýynda tanaldym men. Tanalyp başladym. Daşyndan kamera pyrlanýan gyz diýip. Köp pul gazandyňmy? Ýok. Primerno aýyňa näçe manat gazanýaň? Her hili. Mysal üçin şu aý näçe manat gazandyň? Heý, müň manat diýeli. Gyz tiktok blogerleriň arasynda özüňe näçenji ýer berýäň? Daway puç bujet iki. Birde kim? Birde has öňden gelýän we has bolye mirowoý urowinde tanalýan Gülçynar diýip bilýän. Men mirowoý urowine intäk olar ýaly çykamok, ýöne nesip bolsa. Ikinji ýerem sen. Daýy üç hem aýdaly. Eý üçe aýdyp bilemok tik tok kän göremok. Üç ýok. Ba kän gyz blogerler gaty kän. Ene men bileme görmeýän bolaýmasam. Miss Türkmenistan kim? Miss Türkmenistan kän sebäbi Türkmenistanda owadan gyzlar kän.

Meselem bir men diýip diýýän. Aýt top ber. Bolýa men diýäýin. Men owadan boldy. Bolýa. Türkmen repde kim karol? Ama rapte kim karol? Bah. Espitr. Özüňde halamaýan bir häsiýet. Slişkom nerwly. Çalt gaharlanýan. Gaharjaň. Günäleriň haýsysyna bilgiçleýin edýäň? Günäleriň Güneleriň. Men günä iş edip mi bar. Melekmi sen? Bolup biler. Günä edenokmy? Aý bir meni urýa diýäýmeseň. Şo tarap. Ýaňy diýdi-ä el el galdyrman alem özi şol.

Täze rubrika Laýyklyk. Sem paka. O taýa bireler aýlan gaýdaň. Biz hazir Islamdan iki üç sany sorag soraýas. Soň sen gelýäň. Şo soraglary sen bilmeli. Islamyň beren jogaplaryny owa. Okey. Daýy biraz aýlan gaýda. Solan gowy gören reňki. Ak. Solan halaýan güli. Gül belli bir güle halanok. No boý bilen gowy görýär oguz. Seniň haýsy häsiýetiňe soly gowy görýäň? Men ony adam näme edýärä çagasyny nähili söýýä bilýäňmi çagaň bolsa söýýäňä şu çagam çagasyny söýen ýaly edip söýýän bol şony gowy görýän.

Iň gowy gören gülüň? Piony. Sen näme diýdiň? Men piony, men piony almadym amma. Ýöne men iki-üç ýyllap gül aldym, papatýa aldym. Men meselem gowy görýärdim, men palan gün gowy görýän diýenok. Aý, piony gymmat-da, ol gymmat zatlary gowy görýärdim. Bir kän gymmat zat almaga ýagdaýym ýok. Adamlar pul zat diýýär welin, Gullukda däl gürrüň. Yslamda haýsy häsiýetini köp gowy görýäň? Näme diýsem bolýar diýä. Gaharlananok. Takoý spokoýnyý relaks. Men gaharlanýan men diňe bolýa. Senem biraz aýlan gaýdala. Islamyň halaýan maşyny markasy. Nawerne Lexus ili BMW. Lexus ES ýa RX bolup biler. Sendeneň Yslam näçe gyz bilen gürleşdi? Gel. Näçe? On plus. Seniň haýsy häsiýetiňe Yslam has köp gowy görýä? Nawerne düşünjämi, to, şto düşünjämi.

Soladan öň, Nersan gyz bilen söýüşdiň? Bir. O birem diňe telefonda, ýöne ýazyşyp onlaýn. Žiwoý görşüp görüp al. Ýok, bu pohodu jogap Sola üçin. Ata hakykatdan bolan jogap näme? Srýozna srýozna atnoşeniýami ýa Umuman. ýöne dostlukmy? Umuman. Ýo söýüşdiň diýene. Indi söýüş Duýgy. her hili söýgi barda. Mysal üçin ýöne bir köçede ýöremek ba. Bar el tutuşan gyzlar. Bir Sen gulagyňy ýumup dursaňa. Bukvalno 2 sekund daway. Aýyp köp. Solany haýsy häsiýeti üçin gowy göreň? Daşniki haýsy häsiýetini köp gowy göreň? Akylyny, düşünjesini. Ýaşy kiçem bolsa düşünjesi gowy. Elit maňa köp zatdan, köp zat öwredýär-de, men biraz giň. Ondan şo zatlar torpileýär.

Mundan gyz dil hökman däl men üçin. Kalym näçe manat sorady? Näme? Kalym? Kalym. Ha, kalyňmy? Aý on. Mahar. Düşündim. Än entäk gürleşemzok o barada. Bir jaý diýdi düýn-öň günä sordy. Bir jaý aýdyp berseň bolýa diýdi. Nirde jaý? Bärden, bärden, şäherden. Bir jaý aýdyp. Aşgabatdan. Hawa. Aý menem nesip bolsa diýdim näm bolmajak zat bam diýip seň üçin diýdim. Insabyň barmy? Näme barmy? Insabyň. Obat. Blitz soraklar. Men sorak berýän sizler maksimalny tiz jogap bermeli.

Saňa ýazmapmys? Toý edýäniňize entäýem ynanmaýan adamlara bir zatlar diýjek bolsaňyz, ýüzlenip bilýäňiz. Taka, daýy, sen birinji. Ýok, näme iş zat, biz wagt görkezer. Tik tokda görýän zadyňyza hemme zada haýpdyr öýtmäň. Haýp ýeri ba, çyn ýeri ba. Eýse biz çyn diýän bolsak znaçit çyn. Eýse haýp diýän bolsak znaçit haýp. Ýene bir kese da. Laýk. Spasibo.